a bit, get a bit tough. So uh, I guess there's lots of values in there like courage, uh, resilience, um, even ways for your um, whānau to help you along the journey. So um, I'm really excited to be here today. Kua tae mai ngā pū kōrero o ngā kaituhi ki te whakatairanga i o rātou mahi, arā ia ko Kahurangi Lisa Carrington, toa taumāhekeheke, kaihoe kaiaka o te ao, i whakarewa i tōna pukapuka Lisa Carrington me te toa Whakaihuwaka hei pukapuka ma te hunga tamariki. you know, being Māori and that being yeah, very important to me, um, I, being able to weave um,

tuhituhi i ngā, i, me kī, ngā koropaki. I a ia e, e waru tau ana, ka hoki ōna whakaaro ki tērā wā, te tīmatanga o ana, o ana mahi. Me ngā āwangawanga o taua wā, me ngā moemoeā Hei aha, me kī, hei whakaihiihi i te hunga rangatahi o nāianei. E ai ki a Rangitihi Pene, mema o te komiti o Kupu, he ahurei tēnei e whakanui ana i ngā kaituhi o te wā, otirā he maumahara ki ngā kaituhi nō onamata, arā, ki te poipoi hoki i ngā kaituhi o anamata. Karekau ana he ahurei, he taiopenga Māori mō tēnei hunga, ngā ringa tuhi. Nā reira, tēnā pea, me tīmata. Tēnā. Koira te tīmatanga, ka tahi ka toro mai te ringa uh, unuki ki a mātou, kia whai wāhi ai ki tēnei kaupapa. Uh, ko tai tēnei ko te tautuatoru o ngā taiopenga nei. Nā reira ko taku kaupapa kōrero e hāngai ana ki te kōhanga reo me te kura kaupapa, nā ka whakawhiti atu rā ki taku taha tito waiata, ki reira ka tuitui i ngā kupu kōrero hai waiatahanga mō ā tātou tamariki mokopuna, otirā ka tō mai anō ngā kaupapa e rua o te kōhanga reo me te kura kaupapa me ngā rerenga kētanga o te kura auraki ki tō te kura kaupapa me te kōhanga reo. He kaupapa whakatūwhera i ngā huarahi katoa i roto i tēnei ao mō te hunga rangatahi, koinei ko Eugene Tēmara e whakamānawa nei i tā te kōhanga reo awenga nui ki tōna whakatipuranga mai i roto i te reo me ōna tikanga. Mō te kōhanga reo, mā te kōhanga reo, heoi anō, ko ngā kaikōrero ka tū hei ngā rangi tata nei. Ā, kai konei rātou kia kia whiti ki te here ki ngā rangatahi e ora ai tō rātou mōhiotanga ki tō rātou ao Māori, me te whakawhiti atu ki roto i te tuhi pukapuka tito, waiata, te aha, te aha, te aha, so koira te kaupapa matua me te mīharo hoki. I really just wanted to share what I'd learnt, I wanted to do it in a way which was really simple and easy for. people to understand and I feel that I've learnt so much that it's so important to pass that on. Koia nei ko kupu e whakamānawa ana i ngā kaituhi Māori o te motu, arā, he whakaawe hoki i te hunga taiohi Māori ki ngā kōrero tuku iho. Kia kaua tātou e wareware, kei te ao Māori, kei te ao nehe he kaituhituhi, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. Kia maumahara ki ērā kaituhituhi, ka tae ka rua, kia whakamānawatia hoki te hongo o nāianei e whakaheke werawera ana, e noho takitahi ana i te kāinga kia tuhi he pukapuka. Ka toru, Kia kitea e te hunga taiohi nei, tēnā pea, koia tērā ko te huarahi kia whāia e au. I endeavour to do is to be fluent one day so yeah and it's so amazing when I come back here I it just gives me more motivation to do it I feel this is yeah it inspires me. Ahakoa he whakamānawa tēnei mā ngā pūkōrero Māori, e manako ana a Kupu ka whanake tēnei kaupapa, ā, ka tau mai hoki ko ngā pūkōrero nō ahurea kē. Mihi ora Gage, ma au kaha!
Ko te reo te take.